Uh, patrociná pa uh, I'm So Bright, Old Par i hopi mas. Hey! massa, massa, massa. Bom bini a trobe na Wapo Podcast, bo best educational podcast na papiamento. Anto awe nos i nos brother Willem, anto kompania. Promet ku nos kumisa episode. Um, kora primi, subscribe na bo man reaksina, eta totalmente gratis. Anto si base caba primi riba e belletje pa bo wordo notifica asina nos post un episode nobo ya cora tende nos riba plataforma nan di digicel cu ta GoLoud tambe bo por tende episode einan gratis base bo tin data bo moet wel een data plan hebben he anders kan je niet horen esey cora usa e wapu discount cu dies percent discount cu bo ta haya cerca nos si bo usa e code di wapu riba e page di Sujola. Check it out local brand mapa di Kòrsou paña masha heavy mes check it out sè Ya man sè nos a tin un bon session awoy bèk i nos ta bai einan pero awe nos tin Junior Tecla and company and company sè danki pa tei djis pa drecha drecha waya pa e no tapa bo cara Cu esaki? Cu esaki? Sea esey. Ey, Ela cabi cabi. Pone aki traha nan. Aki aki aki aki aki traha nan. Pone aki traha nan. Ey. Ya, e riba. Alright. Bon, nos a nos a nos a planea e episode aki for di siman pasa. Sea. Pero helaas dor di blackouts etcetera Oh, esey no a ya. bai dor. Blackout, Como sa si. como sa mak mi esey? Laga nos Calor, cuminsa ahinan. calor. Sea, so esey esey ta uno. Calor. Pero nos ta bai landa e si si bo ta bata dushi. Hey dushi si si si ey fa disconnect dey ey nan. Marriot nos ta bai Marriot hotel nos tin connection ey nan enton nos nan a duna nos e conference room pa nos por tra den. E si ta bata e di dos blackout si. Matsuri Matsuri si generator. E proximo blackout bai Matsuri. Eh, Matsuri. Botaya Baie- Willem baie- Ina. Botaya Willem Botanya, Ina. botanya propaganda ki. No, esei ta bon. Sambil taba tambe, taba ta Tambe. chok, chok. Verdad. Yen, yen di Tambe. yen. Nos bai sambil di prome pia. Un rato así, pa Sí. come, sí. Si, si, si. No, erko taba ta necesario riba dia, eh. Totally. Pero, eh, um, danki, first of all, pa te awe. Ah, thank you for the invite, Taba ta un man. placer di tende bosan. Pero prome cu nos bay den e parti ey anto mi edit e haci e magia di edicion. Jees conta mi como asana conoce, sorry, conoce otro, como asana cuminsa e e vida artistico entre bosnan tres, si lo ta algo grei di tende. Paso ami personalmente no sa hopi di bosnan, ma ey tende soyiso canticanan, e nomber ta soyiso conoci aki nan na Corsao, pero e e story, tambe ta gredi tende. Sí. Bon, con mi conoce uh, Willem a haña como baby den un mancha na mi Ah, porta. ben, je, ben je ouder dan, dan, dan Junior? Of, of, Blijkbaar. Maar je, maar je crying in, een- in, con un guitarra den man. na mi door step no mi conoce Willem eigenlijk si di exactly that um, tempo mi ta vivi na no pero ma bin ma bin Corsou anto mi ta wete busca un guitarista anto via via di segun mi Pierre Dunker of via di Ralph a mi ta corda con Nomi Hilgersom Nomi Naomi Hilgersom

Anto Gino cu Ella eigenlijk di comienzo e tin lenga pega en e. Ten e ki tecla, bo tin cu bin, bo tin cu bira pa bo sta, bo sta strica, mi ta strica aki riba, Sa, sagu, sa, sa, sa. sagu pa bo yega aki riba. Am, anto ma yega, anto mi ta tingani haci piano X stuff, pero ma pasa masha pret mes cu, cu Gino den o mundo. Anto e ai prome ma haci un tribute to Bob Marley.

Ma bien Corsao mas un tribute to Bob Marley ento e ora ei ta keda bo ta bo pregunta otro vez Como sa conoce otro Como nos a conoce otro si asina ei mes pero mai un gek na un mundo anto mi di cu mi di cu low pero ami ki un live band man mi ke mi ke asina ta cuenti geprogrameerd en zo anto e di cu mi bon ya arma bo banda bo bing anto via di na Hulanda ma eindelijk bel anto ma

Ya, meteen ingepakt. Masta. Anto asina tiki tiki nos a keda. N- Ami kuné eigenlijk tabata promé, e ta mi promé soldá, eigenlijk e general di ah, mi banda eigenlijk, pasobra kuné bo a kuminsá aki na Kòrsou, am, no ku bin ku banda di Hulanda bin toka, pero e, kuné bo a lanta mi promé banda aki nan. Anto awor aki nos a, nos yama Vibe Nation, anto e ta enserá Royston Hato, ku normal ta konosí komo un perkushonista ku ta kanta, backing vocals e ta kanta serka Randall Corson, Efrem Jay, all the big names, pero nos we made we we made a drummer out of him man, pasobra e tabata kanta asina bon while playing percussion, mi diku e bo sa Rosy bo ta toka bo ta toka kajon, e di sa, ai si, Despues m'a dun'é un hi-hat, before you know it he had a whole drum kit and he's our drummer now. Dus Albert José ta increíbel, increíbel. Increíbel, ya. En así zonido tambe ta stende ta canta tin bia. Ke men zonido, toca, canta. Ke men Anderson Anderson Paak plus eigenlijk. Pero sa, anto Albert Josefa nos ku ta awor aki riba bas, normal tabata riba kis, ku ta toca eigenlijk tur instrument, Ta mi primu. Huntu Elbert Josefa ta gai tras di Bena Mayo. Sa sa ku ta bisa bo algu, pero Bena no. Mayo ta e, e banda ku nan a tuma Sehu. Sehu. Sehu. Sehu. Sehu. Nan a tuma. Jazz. Ku jazz. Ku, ku, sa, sa. Nan ka jazz den Sehu, ku nan ku soul, ku arrangements. It's crazy. Anto ke men tin un vernieuwing na Kòrsou going on basta heavy. Voor, voor de gevorderde. Ke men... Awei, si, awei, si, si bodo skibi drie akkoorden liedjes, forget about it. Sa, awei ma tende Willem a bisa ku tur hende ora nan tende Junior Tech la nan ta tende of nan ta kere reggae so. Sa. Kon bin anto ki ki tipo di musik awaki bo ta bo ta bo ta bisa ta eksperimenta kuné? Um, bo ta bai tende un bèkkie tambe. Bo ta bai tende eigenlijk what I do right. Anto ki mi ta mi wak mi ta un I'm a I'm a big jazz lover pero mi ta gusta letterlijk tur genre.

No sua bachata. Dolor e corazon. No no no e amo keda un stimador di baluarte di bachata. Tabata toca un banda di bachata Los Presidentes de la Bachata. Juist. Nos tabatin un exito riba radio Amigos para Siempre aki. Tremendo muzik pa e gitarista ta. Sí, sí. Mi por imaginá mi, sí. Ja, ja, ja. It's all about the guitar. Massa, massa, massa. Ai, oh, me gusta esta vaina. oh, um, si bo ke bo ta presenta e prome kantika ku bo san a kanta, na bo kamera e ori anto nos hasi editing. Nos bai hasi ora ki nos bai dal shine pa bosnan. Un, un kantika inspirá eigenlijk door the, the love, love of my life and I nos a topa den lockdown. Anto, mas skibi e kantika aki ku It's About That Lockdown Period ku a inspira mi, duna mi tempu pa por fin eigenlik mi go back to what I'm actually, what I actually am, ku ta, I'm an artist. Anto, promé ku e lockdown I was chasing gigs,

Ma purba na stop tambe despues di sinku aña, pero despues di un aña pausa ku mi a bini eigenlijk Kòrsou tambe pa mi orientá kiko mi ke hasi, mi manager he talked me back into it pasobra na mi a tuma un aña pausa, pero nèt den e aña nan di pero ta zoveul jaar di Catch a Fire which is my favorite Bob Marley album of all times even though I like.

Tur aña nos ta bai Parijs. Parijs nan ta gewoon crazy in love cu The Roots Riders. Um, Duitsland, België, bo sa con? At a certain point, I kind of lost being me. I was just being Bob Marley Sí, sí, to sí. everybody. And my name, oh, bo tecla! Oh, me get roots! Oh, me get the roots! Me te mane, "Sè, pero I write. Mm-hmm. I'm a jazz singer too, you know. I do I do write some pop songs. Say, no, I'm a guitar roots. Hoe sa con you son que tiene nada, no? Ahora ni que con el cabello. I'm a no, mi que tiene roots. Me dice, oh, well, okay. Roots entonces. Eso ahora que Miami forza

Bo a waarschuwen bo ku e tempu ku nos ta mesti nota e namber. Um, nos ta bai hasi wor aki un kantika inspirá dor di e lockdown period where nos mete Love of My Life, Melanta Ayon. She jumped on this track, but we're gonna record it with Sherma Rouse. You're gonna get a pre something of this one. It's called Shine.

Thanks man. Mi tini bisa. Bosan gon, bosan tres, e e bosan ta mané cumplimentá otro hopi bon tambe, e armonia cu bosan tin. Um, pero mi ke yega na un pregunta específico, anto fora cu e ervaring cu bosan tin, mas cu dies y pico aña caba tocando. Foral den industria aki di muziek akinan na Corsao, ami ta wak e hopi dificil compara cu otro paisnan, pero Kon bosan ta traha e sea nesesario pa boso pone bosan pan riba mesa? Ku musik. Ku musik. Willem, abo abo go first. Ok, antes nos a papia di Gino Aquario. Sea. I e a siña mi ku e ta Ta mas plaka den e piano rental dan in the music itself. No, I'm just joking. no, muziek, muziek i sen, eigenlijk ta e pregunta, toch? kon ta... Dus kombo ta genera... Bo tra bo pan ku muziek. Exactly, exactly. Aki na na Kòrsou. Masha malo untu. Awor mi ta pensa toch e live muziek si. Gewoon hopi tocamentunan. Nos ta hopi... Cuanto, cuanto pa un live music session aki na Curaçao di? Mi no sabe un hora. Uh, ta depende hopi. Sí, di, sí, depende sí. di bar of con, como san ta pone e prijs na. Depende di ken, con largo, na unda, paki um, tin entree, no tin entree, mm. toch? Mm. Awor aki nos ta hopi contento cu nos ta uh, toca na Bonero hopi hopi aña nos no a toca na Bonero dori e covid y nos a bek y ta echte un bon gig tambe y aki nos tin awor aki nos tin un hopi bon relacion relationship cu e Marriot hotel Marriot Marriot Beach Resort tambe Coral Dushi hende tambe. Nos, nos ta toca un tiki sí, out sí. of sight. Sí. Pero um, un tiki, keda un tiki exclusief tambe, sino claro. nos no por duna concierto. E live music scene a cambia así. E ta un tiki diferente hoy que cu, cu antes. Antes uh, tabatin un par de lugar, hopi público pa, pa live music, echt pa, uh, pa, pa bananan, su publiek. Na Pieter Mai, Miles, 27. Y hoor ik

Pero ki ta duna mas energia aki na na Corsao e e e hurmento di piano of e e live e live Hurmento di piano si of e no live of e live sessions nan of mira so Spotify con con Fuat. No, o- con e bes bo- bo sa tin tin ku- sa sita right eh, eh, mense ta bezig. Gewoon, whatever it is, we mense ta bezig gewoon todo dia, gewoon manera echt trabao. Ora bo ta, ta relax y, y Wega playstation riba e sofa. Uh, no, pero mi te conocí hopi gente, meneer uh, producer, cu sempre ta riba... Uh, uh, Su trabajo, Oscar. Yeah, riba, uh, Oscar Boer, uh, Dopey. Ja, ja, ja, ja. Mi te toca session guitar, guitar. Se, Bua, tin un, tin un hopi hende ta traha sèn ku musiko Sí. na Kòrsou, no, no kibukabo. Laga nos bisa, Kòrsou ta un party island ku tin hopi horeca tambe, hopi horeca gelegenheid. Tur, ke mi ke di Kunuku Resort, ke, I mean, I don't wanna play there, don't get me wrong, te ku korèndo, eh, closed, ehm, komo ta yama nan? Ehm, hoe heet het ook alweer? Uh, all inclusive. All inclusive yeah. uh, eh, resort. Mm -hmm. Ta masha tanto ting na Curaçao. Mas como te kere, anto people make their money actually playing three, four days a week. Den e circuit di, laga nos visa, hotel lobbies, horeca, gelegenheden, mm -hmm. un Mr. Porter, bota bij de heren. Um, ting hende kuta echt literally live off music, pero they're good. doing what they're doing bo komo di they're really good doing Royston Hato ta un di nan um ku ta echt live of you know um e ta un leraar pero um e ta un professional musician e ta wòrdu ingehuurd dor di Royston Hato e ta wòrdu ingehuurd dor di ami when uh there is a concert he is being hired to do that bo ta komprende tin hende ta toka um. Como ta bisa tiene ta haci concierto so tiene ta haci e Royston ta wordo gehoor den concierto tiene ta haci live music tur siman tiene ta haci cuater be pa siman tin hende ta skibi produci Tambe ki mes un schrijver no solamente di muziek pero tambe di tekst, tekstschrijver. Si pa mi pa traha mi pan ku muziek jingle production ta un kos. Si tambe matende berdad.

bo sa musik masha tantu mes, mi gusta musik di awendia tambe, pero e mi ta wak hopi diferensha entre musik di awendia ku bo sa musik. Mi mi ta òf wak, don't get me wrong eh, pasobra bo sa mi ta kere ku awendia No tin ak e pashon di traha un bon musik, un bon kantika kompará ku ántes. Ki boso ta pensa djesei? Sí. Anto ami personalmente mi mi mi ta mi ta eksigí hopi di artistanan pasobra asina nan sa ku musik. Un cantica sorry. Den unu dos siman maximal mi ta tende, despues mi ta mane discard un tiki anto mi ta pone otro riba dje eri. Asei ta e. Pero con bosan ta wak esey awendia? Con con bosan ta purba di deal cune? Ya, ami sa wak. Ami ta haya cu si bo tin e muzik cu no ta pega, Anto bo tambe tin music cu si ta pega e ora esey ta stand out. Exactly. Anto esey ta un voordeel. Si bo ta un artista cu tin e pasion ey, anto bo ta traai music ey, semper por tin e music liefhebbers cu ta bay scuch'e, anto cu ta keda scuch'ele. Ma ya goed, ami, mi por bisa hopi DJ, mi ta ker cu bosnan sa mas di esey, di wat jullie echt vinden van die massa music, zeg maar. Bo tin inderdaad music pa music liefhebbers, like. If I talk to an average person mi puntra nan, Bosa'n sa ken ta Silk Sonic? Everybody goes, Hm? Bruno Mars? Sa! Kon bo laga mi konosé Bruno Mars? Bosa'n konosé Anderson Paak, e guy ku ta toka drums kanta? Ok. Nan dos tin un band huntu. This is my inspiration for Shine, by the way, a part of the inspiration for Shine, nan a bin ku un album ku ta traha

Mi sinta ta dos la asin ei. Dus mi a kai sinta no mi a skibi un kantika bek. Anto e kantika originalmente dor ku mi a mira Anderson Paak riba drums, Bruno Mars on on on Fender Rhodes keys. Let me put it this way people, I'm a freak. Ke men bo tin freaks, Elbert Josephus un freak, this guy is a freak, Ralph Durgaran freaks, Oscar Bor, we freaks, we music freaks man. It's our business, it's our passion, it's our life, this is what we do. This is what we want to do, this is what we are doing, anto e passion ei ta pone ku nos a lanta The Curaçao Songwriters Society. Nos a, mane bo a bisa, nos a papia promé, ta kosnan ku niun di nos sa di dje ainda ku ta biniendo, pero ta p'esei mi ta ki sinta akinan tiki tiki pa mi lanta e sluier di Good music, quality music. We listen to Gregory Porter man, we listen to Hias Coyote, mi a bisa e nomber bon? Hiatus. Hiatus Coyote, a te cos. We listen to like really good music man, anto pa wordo inspira door di good music. Mi a sinta laatste cu, mi tin un single uit cu Iselin Bombini cu BJ ariba. I had the most interesting conversation cu BJ so. The man, el a bin mi cas. Sorry, I can't get over that name. BJ? Sí, sí. Pero um, no Sa, sa, sa. no sa, no sa, el, el a bin mi cas. Anto, um, no sa papi over die uh, zes achtste, e, e ritmo. Ta p'esei den e kantika Bon Bini e ta bisa, Aki tin seis por ocho, ritmo de asivo loko. Ki ta pasa ku e ritmo seis pa ocho? Mi ta bezig, mi no mi no ta mi no a bereik Wyclef mas, pero nos a kuminsá papia over di Anto Enano. Mi sa, mi tin ku haña su number tobe di nobo, mi mi a pèrdè, mi will find it out. Mi a kuminsá papia kuné di Export zes achtste Paso zes axta ta pasa bovorbel perfect den trap music. Alright. Bo comprende? Bo tin e boom, ta, tss, tss, tss, mm, ta, alright? Pero den dje ta pasa tum, ta, ta, mm, ta, mm, ta, mm, ta. E ta pasa den dje. So, I'm, I'm tripping listening to this. Anto ami ku Elbert Josefa ku stima su kultura ku ta mi primu ku ta laga nos bisa e arranger di Bena Mayo he loves his culture too, he loves his sixth eighth too nos a sinta analisá kon eigentlik trap ta bai perfect samen ku zes achtste dus ora bo rap komo yu Kòrsou you you got sixth eighth in your veins right mi puntra bo wor ki dal un tumba wor aki riba e koi bo ta yega asesniki. Tòg? Yega bo dal, tur dje ta dal e koi. Bo no mester ta músiko pa bo dal e koi. E koi sit in ons dna. Ta esun ses akster ku ta bini di Afrika ku nos a pas an hasi tumba, ku nos ta yama tumba. Ora bo, ora bo tin un solo den un tumba, no? Riba un timbal.

Tata de ta na pa tapi tu tati tapi pam para pa ta ti ta ti ta ta pa ta pa ti ta ka ki ta ka ki dam ku ta um para di ta kos ora m'a sinta bis bisa a bichi ei we have the sickest rhythm we're gonna blow the minds of trap musicians. when we go sixth eight on them cos it's everywhere dus ami su as speaking as ondernemers ami ta bisa ban pa e orange economy cu ta out there Exactly man. thank you Bo bo bo por splica kico ta orange economy pa Turenda? Mi ta sa cu as you guys are wapu, brave at heart, you know to talk about ondernemerschap als iets wat we daadwerkelijk van kunnen leven. Mijn bedoeling is, mi, mi idea ta, Hasi Curaçao The Festival Island First CTB gratis mi ta duna boso nan esaki. Ami ku Steven Martina a papia ku aki tempu e tabata Minister di Economia. Nos mester export the art we have and the art is onder andere ook e muziek. Muziek ta un di nos strongest things we have to export. And we're not really doing it. Kenley Jansen ta goed bezig ku uh, Hij bezig te invest in muziek también, no? Mi ta so. een say fantastisch. Mi tin un gesprek ku mi ke masha tempo ke vorm ami ku Mambi, pero drukte ta pone ku nos no por yega na otro. Pero mi ta asina great lokal Kenley Jansen ta hasi. Cu this is what we need to do more often, the people out there that have the love for music, que mi ta love pa muziek, e homber ta toca el Gion a dun'e un bas, mi sa un lama pay copy coy pero mai e coy asina great cu ta su passion pa muziek a pon'e gewoon lanta un banda y a make icons, sponsor that stuff, find Bauco out of that youth group, cosnan asina pa mi ta inspira mi. Masha masha tanto mes. Awo cu mi a yega Corsou e casita cu mi tin na Scalo ta bay bira un studio. E number di mi cas ta trinta i tres. Trinta i tres pa mi ta un blessing. Yeshua's name right. Corsou. su futuro ta den arte ku muzik. It it's easy to us. There so much ridiculously amount of talent. Dana yeah, Lee, that's definitely true. Dante Marcano, yeah. Britney Augusta. Uh, Maya, nan tur via di Kadir Snyder. Another guy that has passion Kadir for music. Snyder sinta se kanos un bia. Okay. Nice. Talentoso. Okay. There you go. Weet je, guy kita eta eta bezig ku vocalisten. Amazing. Mm -hmm. Wij zijn songwriters, producers. Um, Lokal ku nos ke ta un sam we ke we wila meerdere samenwerking met met en entities like Decoded. Dicon is passion for music. Por ta nan passion no ta pa e muziek di nos pero we'll find another baseball player or if this baseball player ta interested we can work together. Lo ta pone mandi pero there are people out there with lots of money they can actually support the orange economy. Sí, pues eso es importante, no? Si bo ke export arte, bo tin cuida e arte prome, local. Yes. Dus bo mester tin hende cu tin e pasion y e amor pa e arte, entonces nan ke invest den dje. Eso ta importante. Yes, exactly. Si no, ken bo ta bay export? Yeah, yeah. Mi ta haya tambe cu awendia, helaas sí, nos, nos ta, mi ta, na mi parecer anto, nos ta perdiendo. Hopi di nos di nos cultura paso nos no ta bezig ta invest den dje anto mustrando kico nos tin anto toch a uiteindelijk export e. Pero Eury nos tin un cantica cu yama Mulata. Pasando bay tende Mulata awor aki enjoy it.

Alright, bon. Eh, Ons tin un session master, uh, trobe, mhm. pero in this case, ku rapping ading. Sí, yes. verdad. Tanto mi amiga Neida, ela, ela también, verdad. Vos han contado sí. mentira que pasó. Away, Tecla a conta e colaboración cu e que tin, of cu e tin ahora que mes cu um, diferente artistas, Decoded, mm -hmm. etc. Um, pa cu rapping. Como esnan ta bisa ta incorporando esey den den bosan canticanan? BJ a bless e cantica Bon Bini via di Grain Pastor eigenlijk. So, mi tabata inspira door di e cos di Corsou ta dushi di Icons. Hopi inspira. E coi ta na mi kippenvel every time I see it. I was so inspired, you know. Pero pa bin bek riba e rap di Milan ta she she comes from poetry anto e zes Ja, achter. ta mi background eigenlijk. Sa. Mi ta skibi, anto gewoon un dia ma kuminsa skibi un rap, anto e tabata riba trap music. Right. Anto den lockdown nos a chill hopi, nos a bin huntu. Anto un dia ma kuminsa ma pone e ta gewoon un beat riba YouTube, anto ma ponele ma kuminsa rap, anto e di hey, abo a skibiele?

Ambachtelijkheid ke men real music anto na Kòrsou nos tin e e juffrou ku ta te awor ei Dana Lee she is an amazing songwriter Dante Marcano amazing Judy Reiflok amazing songwriter Britney Augusta ama Joshua Mitchell Judy Ana Iria ku ta mi primo amazing songwriter ke men these kids really I think with the right investments and the right people we can get a Grammy nominee within seven years this is my resolution ya. Ok anto bo sa kico ma tuma nota tambe e ba manda mi e trailer di unda andere bon bini e cantica nobo Anto mi ta wak, no solamente wak, mi mi ta gosa foral un artista ku no ta ku ta focus souiso riba su musik, riba production, riba tur kos pa ku pa ku musik, pero tambe e ta wak e parti artístiko di e videography, e e kon bo ta dirigí henter un un un ya un video clip, bo sa pone sierto kosnan den, bo sa wak e propaganda tambe ku CTB a pone di e honkballersnan. Mi no hina. Mi no ta kere. No bo? Check it out, check it out. Oké, oké. E tin por ta man'é un luna ongeveer. Oké. Si bosan Ah. check it out, bosan ta bai wak ègt e e script di e video, e ta asina amazing. Yes. Anto ora mi a wak e e e trailer mi di, oh bo sa bosan ta ègt focus riba tur kos, no solamente riba muziek, sino Yes. e e pakete kompletu. Nos ke atrae eigenlijk more interesting investors. Bijvoorbeeld Atelait, un brother di mi, guy Turco cu Alan, su a biba na Turquia dies aña, anto eynan nos a ser a conoci cu otro. Pero local cu mi ke bisa ta cu Crate, e local kel a haci correndon. Awor e ta bin cu tres shen cincuenta kamer mas atrobe. Great for the economy, really. Preso bulamentu tambe pa bay Hulanda. Masha great mes, allemaal. Pero. We don't need another Corendon or another Kunuku resort. What we need is people that are art loving, that are ke men ora bo bai Cuba ta pasobra bo gusta e cultura anto bo sa ku bo ke bai some diepte, bo ke bai some into some deep music, right? Amo ke bai un luna ku su frei A jazz men a bai Brazil for the love of Brazilian music. Ki legal, man. Gustoso. Mos di gustoso. Kiko tur pa tende na Brazil, Willem? Oh, Brazil ta increibel. Tur ki mi na tin muziek. I nos a toca na Sao Paulo. I er mi ta hopi contento cu awor ki e fuelta a cuminsa. E flight si cu Corsow, Brazil. Awesome. Sí, pasobra esta. Pero sico mi ta bay ban Manao, no? No, Sico mi ta bay Manao. No, no, no, Belo Horizonte. Ah, ok, sa, sa. Sí, ta e the third city, third largest city in, uh, in Brazil. But, uh, man, Brazil, wow. I can imagine, man. I can imagine. Yeah, you come di me terug. Ai ka mal forstel, ai ka mal forstel. Pa kende i na. Ech realmente. Pero mo wak tambe ku boso anda kreando e kultura na Sgarlo tambe. Sí, sí. Nos ta. Amazing man, Yeah. amazing. Serio. Oh, Komplimentos na boso Thank tur. you so much, man. Mi ta Sa- ègt goza ku tin hendenan ku no ta pèrdè e speransa anto tòg Juist. ta keda bou ap e Juist. kultura. Ook al e ta difísil, pero bosonan ta keda pusha anto bo ta wak e frutonan uiteindelijk. Juist. den mil i un manera. Thank you for seeing it paso hopi be di pafobo ta mire ora mi ta den scalo mes e nan tin be ta bisami tin hende no tur tin hende ta bisami bo sa no nada no ta bai cambio ha tecla tecla cu e boconnan bo bai so nada no ta bai cambia And I'm I'm looking at them, I'm like, okay, mi ta laga bu papia paso you have no vision. Exactly. Ora bo no tin vision, bo no ta llega niun camino paso of bo ta queda camino bo ta status quo fine. Pero si bo tin un tiki visi, and I got a lot of vision. I have too much. Kena mi tin ku sluit uit, kena mi tin ku like, hey God, can you, I'm, I love channeling and everything, but can you like ease down on the visions? Pasobra si no bo ta bira tur kaminda all over the place en uiteindelik bo ta keda sin nada. Dus mi a focus door di covid mi a bin kom der achter wat is the thing I wanna I love most of everything besides my beautiful kids and my beautiful woman and my mom and all of that I love music more than anything in the world anto mi tin hopi trust ku ku e talentonan ku mi a traha kuné so I work with a teenage group and they really blew me away Tambe drummer tabatin dieseis, e basista tabatin dieskuater, e sun tabatin diesinko, e diesocho, dieshete, they blew me away and they blew everybody at Kaya Kaya away two years ago, yeah, that was that was an amazing, pero, Aña pasá toch? Sí, aña pasá segun mi. pero no tin funding, mi ke men fèk-o, bam bam mi gan, ke men papia ku mi, Awor ki mi ta na Kòrsou hende nan for dos mil dieznuebe m'a skrèf mi en I'm here I know you guys don't know that I'm here but I'm here anto I'm here to build ke men I'm here to build mi ta traha ku mucha yòn I need all the support I can get nos a lanta Tekla Music Ayon de Schijf Keizer dat zijn onze bedrijven wij zijn hier to to to to lift music to the next level so we can get to the the question you were asking me to to

Samenwerking is the key. Si tur hende traha huntu. Wak Kurtz Goop a hasi ku su team, ku su hendenan na otra banda. That's exactly the same thing is going on in Scarlo. They are focusing on the art on the walls, we are focusing on the quality of music. Nos ta bezig ku un festival pa sinku di mei otro aña. Nos a duna un niape a kaba sinku di mei, afgelopen sinku di mei.

Nos tin un pretty serious programering pero mi no por bisa nada paso nada no ta concreto, claro. pero big names and very very high quality um, music loving festival e ta bay bira anto e ta bay yama The Fleur de Marie Freedom Festival.

tachtig, negentig y awo. Bo con mane ke menos ke yega di lans bisa di di di di tambu te ku urban en alles wat er tussen sit, jazz, pop, bailabel. Dus nos ke echt duna un idea kiko tour bo por haña na Kòrsou. Sí, anto nos por nos inmati ta orguyoso di dje. Anto si e te Malaga, kos, e no? te kos. Malaga. Anto si bo ta Esei ta wak dul. e mane op un plaatje, op un dienblot eh, toegediend zeg maar asini na un festival asini, Yes. mi ta kere ku nos ta bai sintié. Anto tambe ta great pa tende tur e artistanan ku nos a eksporter tambe. Last ma ma ma ma lesa over di un mi no ta kòrda si gai si e gai ki su nòmber pero e ta un musician ku a toka pa salseronan masha grandi mes afo na Puerto Rico Nos tin na hopi di nan. Venezuela mes di doble R tambe. Si ku mi ta un di e musiciannan di doble R pero biniendo back Ok, nos sa kiko bo san visita, bos nos sa kiko bo san pashon ta, bo san mester di tog un financial support pero ban bisa en dado caso e esnan cu ta tende nos foral e e youth cu ke tuma contacto cu bosan to cu ke do mee cu e causa chikito di bon mi ke bira musician mi stima poesia mi gusta skibi con mi ta tuma contacto cu bosa? Info at tecla streepje music dot com info at tecla streepje music dot com esey ta uno of bo ta bay gewoon riba Instagram bo ta yami Junior Tecla Music Melanta Ayon ta bay get back online sometime soon alright alright anto no no solamente online pero bo bo gewoon via online bo ta hay natuurlijk

Ta exigí ku tur siman, e mismo tempu mi mi mi nos na spreka of e ta imposibel ku mi Ku bo schedule schedule, traba mi sí, schedule. exacto. Sí, sí, sí. Alright, alright. Pero ta bon, sí. Pues al- Ke, du- duna, duna un tiki tep so eri kon bo por kuminsá den e mundu aki even kortiku promé promé Sí, ku nos sí, kaba sí. episode. Seis- Ah, stima e muziek. Con scucha hopi muziek, y wak conciertonan na YouTube. E ta, e tempo aki ta, ta unico den mi bida, bo, bo bai gewoon de- riba Sa. YouTube y wak un, It's pretty amazing. hente un concert y Bob Marley of, of Marvin Gaye of ki, ki bo ke, of Drake, whatever. Y, y, y uh, Yes. take the time to enjoy the music and if, if it's your, if, if you feel it, if it hits you, try to capture that feeling and try if you can in some way can give it back to the to the people, you know, and make it your own. And then mm -hmm. and then you're on your way. En mi tin hopi confianza in el futuro para pa sobra uh, manera uh, Junior Bisandos na cosa nos tin hopi talento, hopi talento, mm -hmm. talentoso. E yeah, after the COVID you can feel that

Bula Iselin bin aki na nan, nan tambe ta bai yuda nos, nan a yuda nos ku e ñapa ku nos a duna di e festival vijf Ok. mei, riba afgelopen vijf mei ku bosan ta bai haya material di dje pa pa e pa pa wak i pa huza of whatever. Ehm dus i tambe Caribbean Legacy tur hende ta draag bei, anto esei nos ke men ku e support ku nos traha hopi ben un ta senso Seng ta always welcome. Pero especially gewoon waar waar je goed in bent, your your your expertise, that together will form a, a strong point for the orange economy. Alright, hey, dankie pa te, serio. Thank you so much, man. Dankie, dankie. Awesome. Ma comprend, Aha. uh, ja, ma ma sin hopi tipo sang. Um, Mi ta full support bosan si bosan mester di un plataforma pa provide a message of cosa duna e message you guys are welcome cualkier dia laga nos sa eri pues danki atrobe mi ta spera bosan a enjoy e sessions nan e episode tambe kora subscribe na bo man reacciona ta totalmente gratis y base esey Kora prime belletje comment i nan ki baña di e kantikanan ki baña di e grupito aki anto ya kora support bo local artist nan kua manera ku ta teniendo nan kantikanan kua kiendo nan den e concerts nan whatever it's possible pur bo yuda nan ya kora wak tambe e merchandise di su yola ku e discount code di wapu ku ta wapu dies bo ta haña dies por sènt discount kora tende episode tambe riba E plataforma di Digicel cu ta GoLoud e ta totalmente gratis, si? Bo tin e dataplan, Willem? Si. Alleen als je dataplan hebt, anders kan het niet. Belangrijk. Bo? Si mi tin shen gig. A wel bo, e riep masa. Bo por tende den bo auto e ori anto ya. Cora enjoy. Nos ta wak boso otro siman. Anto cora bon. Stay wapu.